Hi ta tsundzuka leswaku ri Benny Mayengani the president va vule leswaku ri vona a va cini la ku nga rhambiwa xiyimbeleri Mister Post se ka nkarhi wa sweswiwani Benny Mayengani the president vo na tigigi ta ku fika thirty se namuntlha hi vone va fika va post-a ka xiyenge xa mabulo xa Facebook laha va nga vekela gig guide ya Can Nice va kombisa leswaku ri Can Nice na yena u na tigigi ta ku fika thirty naswona eka tigigi letiwani va ta hlangana ka tigigi ta five ntsena leswi vulaka leswaku ri eka tigigi ta twenty five a va nge hlangani. se va kombisa leswaku hikokwalaho ka yini xiyimbeleri Mister Post va nga bukiwanga ka tigigi letiya ta twenty five tanihiloko vona va kombisa leswaku ri eka gigi leyi va nga ta va ri ka yona a va lavi leswaku ku va na xiyimbeleri Mister Post se leswi vula leswaku swi ta ta vula leswaku ri xiyimbeleri Mister Post a va fanele va ri hambuka letiya ta twenty five hi mhaka ya ku a va nga ta hlangana na Benny Mayengani kasi va tlhele va kombisa leswaku ri xiyimbeleri Mister Post loko va yimbelela va dyoha naswona ku dyoha na swichayachayani swa kona. laha va nga tlhela va kombisa leswaku vona va chaya tihiti loko va yimbelela tinsimu ta vona laha ku nga na ntshungu, ntshungu wa va landzelela ku va ti-sing-along hayi ti-sing-alone. Se hi ndlela yaleyo va va va karhi va hlasela xiyimbeleri Mister Post. Se loko hi hundza kwalo ni tlhele hi vona Kokwana Afrika hi ta tsundzuka leswaku i khalenyana va nga ha ri ku hlaseleni ka xiyimbeleri Mister Post endzhaku ka loko xiyimbeleri Mister Post album ya vona leyi ha ku humaka yi ri ku tirheni kahle laha hi nga yi vona yi fikelela ka xiyimo xo sungula eka ti-iTunes Se hi nkarhi walowo hi voni kokwani Afrika a va yimi nyana ku endla minkandziyiso se vona namuntlha va fika va endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulo xa Facebook tanihiloko xiyimbeleri Mister Post la ka ti iTunes va nga ha ri ku tirheni kahle se hi voni kokwani Afrika va endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulo xa Facebook laha va nga ku ka xiyimbeleri Mister Post nkandziyiso wa kona hi lowu. so wena ha ni kombela ni kombela donation a ni ah mzaya team leyi nge yi koti ka yi nge yi koti ha yi nge yi koti mzaya ni swi vonile nyana okay hi le ka hi le ka number one hi le ka number one number one ya yini mi le ka number mani sweswi ku komba ku swilo swa ntiyiso mi le ka number mani sweswi mi le ka number mani sweswi oh swilo yini swi thyaka ra ra wena ri nge tluli bambara ni thyaka ra ra wena total wrong that's a ni ku byerini ku vheti ya rhaba sweswo hmm? swi le ka number mo sweswiwa mtini swi chekini nga ku ha hambi swi le ka number mono mzaya thula misava ya ha ri kona fleeting ya ha ri kona hikwalaho yi na vona thula misava swi nga endleki ku ya ciniwa hi yona hmm? ku ya ciniwa hi yona thula misava ha ah, swi nge endleki ha ah, mzame ni swi vonini eh, mfana loyi a nga tlula thula misava loyi ni hayi hayi nala nhwala sweswe ni ku loko ni ku dyo nhwala

mali yi ze yi hela yi le ka number mani sweswi sweswi wo kombela donation ha ni kombela donation a ne ni kombela donation wa swi vona ku hete na na mali ya pfani endla swilo swa serious na vo lava ku donetelaka vo lo phunta ma wa donetela xilo xo fana na wena sweswo na vuya kwalani mzaya na vuya hi mhena wena vhiki ro reri reri wa vhiki vhiki reri na vuya kwalani ni ta ku twisa tinghoma ingaku va ku chava va le ku twiseni ka tinghoma mina ni la ku ta straight ni ta ku twisa album straight mina hi nexe tlhela ni teka life ni kha ni ku twisa album mm. ni ku twisa tona hinkwato i ti yingisela ni kha ni teka life ni le ku vuyeni muzaya va na redi va na redi na vuya um swo boha ni vuya na ha ri ku hlanganiseni a ni ma swi tiva ku hina ho ti tirha that's why mi ni vona ka life a ni kalanyana a ku nga ri timhaka to o hi tluriwini ni hayi leswi a ni swi vonini mina ku no a swi normali leswi a hi lo tluriwa swi ondliwa se sweswi ku hele mali ve le ka number mani sweswi pfulani kwalano mi swo. mi ta swi vona ku swi ku na swilo swin'wanyana um, ndzilo wa mavivi swo swi komba ka a hi swona sweswo swi nge pfuki swi veko a nge tluli bujoe misa lowa a nge tluli e, e, e, tim sherman a nge a nge tluli munhu a nga pfuta na hla yi mahlasela na hla hlaserini ku na bambara na yona yi bambari hinkwako hi chapa mbara mani mm, swi bisiwa kwini me ni tikume ni hlamale ngopfu ni ku kahle kahle wa swi leswiwa swi swi ri ka nambara leyi swi bisiwa kwini swi sweswiwa um swi bisiwa kwini ni jikajikini pitoritso wetu hinkwayo a ni zangi ni swi twa ni ku swi bisiwa kwini swi leswiwa ku komba ku va swi ri swilo swo xaviwa yeses ni le ku ku vuyeleni wena ni le ku ku vuyeleni va ready Mm, ni ku ti ni ta ku twisa album kahle straight to i yi twa ku leswi ku nga swi by betaka mza nge pfuki i tlule bujo swi ni nyangatse ngopfu ni le ku vuyeni i ta ya ni komba na lama mi nga ni tisa swona ta swi ta ni le ku vuyeni mi nga ka mi nga endli leswi mi nga swi ndlisa swona va byela vanghana va wena ku ni le ku vuyeni u ma hlasela se xi xi ta nghena ka nghohe vhiki leri vhiki leri ma vuya vhiki leri ta ku twisa album fa khome number one number one ya yini mi nge wena phosi nge pfuki khome number one vona i khome number one njhani a tigigi va kha va nga ku lavi i rhambiwe tigigi tingani wena or swi fiki na five december hinkwayo swi fiki na five mara i ri i number one hene number one a ah, futseka va fela le kule kala ku hi nyenyetsa wena ma yes yes u ni borhe ngolo swi n'wi va swi ndlisa so hina obvious a hi ri number one swi lo ndliwa swilo leswi i ta ya ni komba munhu loyi a nga endla swilo leswi vanhu na vuya mina ni yale i ta ya ni komba ku malume ni ku mzali a ku loyi a nga endla swa so o swiloyi ni kwate ngopfu kahle kahle ni kwate swi ni kwatise ngopfu leswi i nga swi endla na vanghana va wena tlula misava mm, yi ta tshama yi ri henhla ka album ya wena yi ta tshama yi ri henhla nge pfuki yi nge pfuki yi yinani yi thula misava wena nge yi tluli thula misava wena nge yi tluli thula misava hi le henhla hi ta tshama hi ri number one ka album yeleyo a phula byola mzaya nge bo ni ku byerini nge pfuki lunghini nge pfuka na tigigi tingani sweswi lo rhambiwa tikhobeni hi kwini kwini kwini kwini hina hi all over joni hinkwako ta va hi ri kota swi vona na le ka gagashi resort ta ni vona nyama ni ta va ni ri kona ni ta va ni ri kona le ka gagashi resort ni ta va ni ri ka life swo boha ni va ni ri kona ni vuyele swona vhele ku la murhaka panda a ya kona ni va ni ri kona mm. la ya kona ni va ni ri kona a ni loko hi ri haleni hi va hi ri busy se munhu i ta va relax-e kahle a famba na murhangaphandha hi ya le na le hi hlasela hinkwako hi la ku famba hi hlasela phosi ta tshama ri ka zero phosi ta tshama ri ka zero